سرائیکی افسانہ سیتلاں دے داغ لکھاری حبیب مہاݨی سئیں دی الادے وچ Produced by Saraiki Read۔ کوئی چیتر دے اخیری ݙینہاں دی ڳالھ ہے کیوں جو شہالم اچ کالو قلندر سئیں دا میلہ بھڳت ڳیا ہا۔ دمان دے کرینہ رتے پھلاں آلی چنی اچوں گھنڈ کڈھی کھڑے ہن۔ ڄالھیں پھلاں تے ہن تے لئیاں دے ساوے کچوچ تھڈے بھوئیں تے بدل بݨ کے لتھے پئے ہن۔

ڈیرہ آن لایو نے۔ پہلے وی آسو پاسو دیاں وستیاں دے وسنیک کلکیاں تے تمبو لا کے جنگل اچ ہک چھوٹا جھیاں وانڈھا آباد کیتی پئے ہن۔ پنجݨ شاہ دے ابھے پاسوں اے سبھے آدم ذات ان دی سکھ اچ کٹھے آن تھئے جتھاں چپھیروں جانگلی چڑیاں دیاں جھاراں دے ترنگڑ کھڑے آسمان ہیٹھ زکاٹھ مچئی ودے ہن۔ موچی وال آلے مڈھ اچ ہک جھگا شاباں دے پیو کالو دا وی ہئی۔ سارا ڈینہہ ڈاتری مار کے لئیہار سجی پیشی نال اپنڑیاں کلکیاں جھگیاں دو ول آندے ہن جنڑے چیل سدھی کرنڑ کیتے دگر ویندے ہن۔ بال چیچی پھتاڑا تے کجھ مہارا مہارا دی کھیڈ وچ لگ ویندے ہن تے تریمتیں گوگی مانھے اچ جھک ویندیاں ہن۔ انہاں وانڈھیاں اچ ہر روز دا میلہ سجھ دے ڈھلݨ نال ودھݨ پئے ویندا ہا۔ باقی دے ݙیہاڑیاں آنگوں ایں ݙینہہ وی لو دی راند رسی پئی ہئی۔ تریمتیں ڄݨے چیلاں ٻدھ کے کݨک کوں چئی لئی آندے ہن۔ شاباں دے کھٻے پاسوں اٹھ ݙاہ قدماں دی وتھ تے مٹھو لو کریندا کھڑا ہئی۔ اوندا لور ایویں غمکار مچئی آندا ہئی جیویں ݙاہ ٻارہاں اٹھ کٹھے اگل مریندے پئے ہوون۔ اوں سر چایا، اوندی جیل کول پھٹاکے نکھتے۔ اوں آسوں پاسوں دید بھوائی۔ بندیاں دی لمبی قطار سر سٹی کݨک کوں ڈھا لئی آندی ہئی۔ اونکوں ایویں لگا جیویں بندے کݨک چردے آندے ہوون۔ مٹھو شاباں کوں کاݨی دید ݙتی۔ او سوہݨی سوڈھی پتیل ڄال دی چھمک وانگوں نینگر ہئی۔ لہاراں کراوے کوں لئی گھدی۔ مٹھو کھڑکے تے کتا پیڑھا آپݨیاں گݙیاں کچاوے تے رکھونیس۔ اوں شاباں دے پیو کوں آکھا جو آپݨی لئی اوندے کھڑکے تے رکھ ݙیون۔ شاباں تھکے تھکے قدماں نال انہاں دے پچھوں پچھوں ٹردی رہی۔ اڳلے ݙینہہ مٹھو کݨک کپیندے کپیندے شاباں دے نیڑے تھی ڳیا۔ شاباں لور سر تے رکھ کے پھتکے کوں ٻوئی لا کے پاݨی پیتا۔

مرکݨے اچ کھلاں اتے ہولے ہولے آکھوس، ٻہوں مٹھا پاݨی ہے، کتھوں بھریندے ہیوے؟ شاباں ولدی تاں نہ ݙتی پر تھوݙاں اچ کھلی تے منہ ٻئے پاسے چا پھیروس۔ پاݨی دی تلئی کݨک دے کلیاں توں تھوڑا جھیاں پرے ہئی۔ دیگر ویلے ڄݨے، ٻال تے تریمتیں اتھاؤں پاݨی آݨ بھریندے ہن۔ ݙوجھے ݙیوار مٹھو گھڑیاں آلی ٹانگی مونڈھے تے رکھی آندا ہا تے ٻئے پاسوں شاباں ݙو گھڑے سر تے چا کے ہتھیں پھتکا لڑکائی آندی ہئی۔ تلائی تے آ کے ݙوہاں پاݨی بھرا۔ شاباں پہلے پھتکا بھر کے مݨ تے کڈھ کے رکھ ݙتا تے پچھے گھڑے بھرݨ پئے ڳئی۔ پاݨی بھریندی جا تے مٹھو اونکوں کاݨی دیت ݙتی۔ مٹھو گھڑے بھر کے ٹانگی مونڈھے تے رکھی۔ جیرھلے شاباں دے نالوں لنگھا تاں اوندے پھتکے کوں ہتھیں پاتی آیا۔ شاباں ڈٹھا تاں الاݨی، اے تاں میݙا ہے۔ ہا تیݙا ہے، میں کݙاں آکھیے جو میݙا ہے۔ مٹھو ولدی ݙتی۔ ول چئی کیوں ویندیں؟ شاباں پچھا۔ تیݙی کلی کول تھولا پہلے رکھ ݙیساں۔ کل میں تیݙا پاݨی پیتا ہا

جیرھے ویلے اوں پاݨی بھر گھدا تاں مٹھو اوں کول مونگر منگا۔ مٹھو پاݨی بھرݨ لڳ ڳیا۔ شاباں نخرے نال آپݨے سونے وانگوں پیلے منہ تے پاݨی دے ہولے ہولے چھٹے مارݨ لڳ پئی۔ آپݨے گھڑیاں کوں بھرݨ دے بعد مٹھو آپݨا چاندی دا چھلا لہا کے مونگر اچ سٹا تے مونگر پاݨی اچ کاغذ دی ٻیڑی وانگوں شاباں دے پاسے ٹھیل ݙتس۔ شاباں تکھے تکھے چھلا چایا تے سپل انگل اچ چا پاتس۔ راہ دا ویلا ہئی۔ کجھ ڄݨے ٹکر کھا کے سم ڳئے ہن تے کجھ تریمتیں کولوں ٹوٹا پرے منجیاں گھت کے آپت اچ ٻٹاں مارݨ لڳ ڳئے۔ نکیاں چھوریاں ݙڳر تے پلتھی مار کے تھال وڄاوݨ تے ڳاوݨ پئے ڳئیاں۔ چٹڑے میدان تے ہر پاسوں کݨک دیاں گݙیاں دے پیلے پیلے ڈھڳ ادھے چندر دے نیلے چاندݨ اچ روہی دے ٹٻیاں وانگوں لڳدے پئے ہن۔ شاباں تے مٹھو۔ کݨک دیاں گݙیاں دے ہک ڈھڳ دے اوڈھر تھی کے رات دے ہاں وچ لک کے ٻیٹھے رہ تے ڳالھیاں کریندے رہ۔ مچھراں دیاں بحیراں پونگدیاں پئیاں ہن۔ ہک ٹٹیر چکیتم چکیتم کریندی آسمان زمین تے آندی ویندی کھڑی ہئی۔ نکیاں چھوریاں ہک ڄا کوں ݙیکھ کے اوندے پچھوں چڑھ لڳیاں۔ یا دا ناں سݨ کے ہک جوان چھوہر وی انہاں دے نال آݨ رلی تے آکھݨ پئے ڳئی اڑی ڄا دے اڳوں تھال وڄاؤ اے ٻہوں سوہݨا نچدی ہے۔ شاباں مٹھو دے ڳل تے چونڈی مار کے انہاں دے پاسے دھرک ڳئی۔ چھوہریں ٻہوں دیر تئیں ڄا دا راہ ݙک کے تھال وڄیندے رہ جا کوں چنگا زنگزیل کیتونے۔ انت اوشودی کݨک دیاں گݙیاں دے ہک ڈھڳ اچ لک ڳئی۔ مٹھو دا گھر گنڈی عیسپ تے ہا۔ او سائیکل تے نال آلیاں وستیاں واڑیاں اچ کنگھی، شیشے اتے سرمے مساڳ وچیندا ہا۔ لہو مک ڳئے۔ لوک ڈھیریاں چا کے گھراں دو اپڑ ڳئے۔ مٹھو اپݨی بلاݨی کوں ملݨ دے بہانے موچیوال شاہیں ویچݨ آݨ وڑا۔ وستی دیاں تریمتیں اوندے ہوکے تے ایویں جھم تھی گئیاں جیویں ککڑ دے کٹ کٹ کرݨ تے چوچے جھم تھی ویندن۔ ذالیاں اپݨی لوڑ لاڑی دے شیلے مٹھو کول گھدے۔ شاباں وی کاٹھی دی ہک سرمیداݨی تے ہک سڳی گھدی۔ مٹھو شاہیں آلا ٹرنگ سائیکل تے بسترے بند تے رکھ کے ہک گھاٹے وݨ دی چھاں تے کھڑا ہا۔ شاباں کنگریاں آلی رنگیل چنگیر اچ روٹی تے لسی دا مونگر۔ آپݨے نکڑے ملویر دے ہتھے مٹھو دو بھیجوا ݙتا۔ مٹھو روٹی کھاوݨ لڳ پیا۔ چار پنڄ نکے نکے ٻال وی کئی نہ کئی شئی گھنݨ دی تانگھ اچ کھڑے ہن۔ شاباں کوئی شئے گھنݨ دے بہانے ڳئی تاں ہولے ہولے آکھوس اڄ اتھئیں ٹک پو۔ روح تاں میݙا وی آدھے پر کتھاں ٹکساں؟ مٹھو پچھا۔ اے سامݨے آلی چونک میݙے چاچے دی ہے۔ وݙا مہمانواز بندہ ہے۔ اے ڳالھ کر کے او وا جھولݨے وانگوں ویندی تھئی۔ دیگر نال مٹھو چونک تے پڄ ڳیا۔ شاباں دے ݙوہیں بھرا کچریاں دی واڑی دی رکھی تے ہن۔ اوندا چاچا مزمان کوں پچھاں دا ٹکر کھوا کے گھر ول ڳیا۔ کوئی ادھ رات دا ویلا ہا، ہر پاسوں گدڑ غونکدے پئے ہن۔ شاباں مٹھو دے کولھوں چونک تے آ وڑی۔ ݙوہیں ہک ٻئے دے سامݨے لازہ کھن بت بݨ کے ایویں کھڑے ہن جو نئیں سمجھ آندی جو بت کیرھا ہے تے پجاری کیرھا ہے۔ مٹھو، چپ تروڑی۔ میں ٻئے پھیرے تے تیݙے کیتے چپل اݨیساں۔ مٹھو آپݨا ہتھ ٻوجھے چوں کڈھ کے آپݨی ٻلاݨی دے ہتھ تے رکھا۔ اے ٹھڳولی میں تیݙے کیتے آݨی ہے۔

سڄݨ ٻیلی بݨا گھدے اتے میل ملاقات دا اے سلسلہ اوں ویلے تئیں چلدا ریہا جتنے تئیں مٹھو مزوری کیتے کراچی نئیں ڳیا۔ ویلھا وہاندا ریہا۔ موچیوال اچ سیتلاں دی وبا آݨ وڑی۔ شاباں تے اوندے وݙے بھرا کوں سیتلاں نکھتی۔ ماتاں اوندے بھرا کوں تاں قبر اچ گھن ڳئی۔ شاباں موت دے منہ اچوں تاں نکل آئی پر زہیر ٻہوں تھئی۔ کئی ݙینہاں تئیں اوندا جثہ

شاباں دا پنڈا ایویں لگدا ہئی جیویں کہیں جیندی کھمبوتری دے کھمب چھک گھدے ہوون۔ ساہ کھالیاں راتاں اچ اونکوں کھٹڑے جاہ نہ ڈتی تے او کہیں پاسے سمنڑ دی نئی۔ اوں اے راتیں اکھیں وچ بال کے لنگھائیاں۔ پورے ہک سال بعد مٹھو کراچی اچوں گھر ولا۔ تے نال ویچݨ کیتے ونکو ونک دا سمان وی گھن آیا۔ شاباں دی سکھ اونکوں ولدا موچیوال چھک گھن آئی۔ ڳلیاں اچ آݨ ہوکا ݙتوس۔ اوندی الا تے تریمتیں نینگریں تے ٻال جھم تھی ڳئے۔ پھیری آلے ہر پاسوں دید بھونئی۔ بھلا اونکوں آپݨی ٻلانڑی نہ نظری۔ شاباں گھر اچ مٹھو دا ہوکا تاں سݨ گھدا ہا بھلا اونکوں ݙاتی دے مارے کھومیاں آلے منہوں ٻاہر قدم نہ رکھݨ ݙتا۔ مٹھو ہوکے ݙے ݙے ہٹ ڳیا۔ انت جیرھلے سئی کڈھݨ چونک تے ونڄݨ لڳا تاں شاباں کوں گھر دو ویندا ݙیکھ گھدوس۔ او ڳوہیاں دا چھٻا چئی آندی ہئی۔ شاباں مٹھو کوں ڈیکھ کے راہ تبدیل چا کیتا۔ مٹھو دا دھیان شاباں دے منہ تے سیتلاں آلے داغاں دو نتھیا۔ او چونک تے ایں آس اچ بہہ گیا جو شاباں ملن ضرور آسی۔ بھلا ساری رات لنگھ گئی شاباں نہ آونڑا ہئی تے نہ آئی۔ ڈوجھے ڈینہہ شاباں گھڑے چئی چھوری نال پانڑی تے ویندی پئی ہئی۔ مٹھو انہاں دی ݙنڈ پڑینڈ سݨ کے کندھ دے اولے اچ کھڑ کے انہاں کوں ݙیکھݨ پئے ڳیا۔ شاباں دے منہ تے داغ ݙیکھ کے اپݨے اکھیاں تے یقین نہ آیوس۔ شاباں دے پیلے مکھڑے تے سیتلاں دے داغ ایویں چمکدے پئے ہن جیویں دھپ اچ پتل دی کھومیاں آلی تھالی چمکدی ہے۔ مٹھو دا ہاں تلیاں دو لڳا ڳیا۔ مٹھو ہک مہینہ اپݨے گھر گزار کے ولا کراچی لگا گیا۔ ترے سال بعد کراچی کولوں چنگا بوبا گھن کے وستی ولا چاچے دی دھی نال جنج کیتوس تے حویلی دی ہک چنڈ اچ ہٹی کڈھ کے گھر مل گھدوس۔ پچھلے پنج سالاں اچ موچیوال اچ شاباں دیاں ڈاہ پندراں سینگیاں سیند اچ سندور بھری ہتھاں تے میندی لئی تے اٹھاں دے کچاویاں اچ بہہ کے اپنے مسالیاں دے گھراں اچ ونج وڑیاں ہن پر سیتلاں دے داغاں کارن شاباں دو کوئی ڈھک نہ آئی۔ اوڑک ہک ڈینہہ گرا جت دے ہک گڈے انہاں دے گھر ڈھک بھیجی تے اوندے پیو ماء اونکوں گڈے نال سلاڑ ڈتا۔ اجاں اونکوں پرنے ہک مہینہ وی نئیں گزرا جو درابنڑ دیاں کڑکاں پک کے سونا بنڑ گئیاں ہن۔ شاباں دا مسالہ تے سورا درابنڑ دے کالے پانڑی آلے زمیناں تے وانڈیاں تے اے۔

تن جوانی دے جوبن تے ہا توں تاں رتی چنی اتے رتی سڳی ݙیکھ کے ہر لوبھی اپݨا لوبھ وسماوݨا چاہندا ہا۔ حاجی فراز دی موٹے شیشیاں آلی عینک اچوں چچیاں اکھیاں اونکوں تاڑ گھدا۔ اوں اپݨے من دی ڳالھ اپݨے قرابے کوں کیتی کراوے ولدا ڈتا حاجی صاحب توں چنتا نہ کر اے چھوئر اج رات ویلے تیڈے کول ہوسی کراوے ونج کے وڈے طریقے نال شاباں دے سہرے کوں آکھوس جو بھئی حاجی صاحب دے گھر کم کیتے ہک تریمے دی لوڑ ہے جیکر تیڈی نونہہ اوندے گھر کم کرے تاں چار بوریاں مہینے دیاں پیلی کݨک آلیاں ݙیسیا۔ اے پورے لہو کرے تاں وی وݙا اندھار ݙو ڳݨیا نہ کر گھنسی۔ ٻڈھڑے آکھا جو او ایویں نی کر سڳدے۔ جیرھلے کراوے انہاں کوں ݙاڈھا تنگ کیتا تاں شاباں دے مصالے اپݨے پیو کوں آکھا جو بابا ٻس گھر ڄلوں۔ اے وانڈھے شانڈھے چھوڑوں۔ نی تاں حاجی فراز اساں کوں کہیں پاسے دا وی نہ چھوڑیسی۔ پیو اونکوں مت لئی۔ پترا کملا نتھی۔ کݨک کوئی روز روز وٹیاں اچ نی رلدی پئی ہوندی۔ گھر ونڄ کے ککریسوں۔ اتھاں تاں تݙے وی ترے کل مر ڳئے ہن۔ اتھاں ٻیا نئیں تاں اٹھ ݙاہ مہینیاں دا ان کٹھا کر گھنسوں۔ ساݙو تاں ڄمئیں دے سوا کوئی شئے زمین تے کوئنی۔ انت ݙوہیں پیو پتر اکھیں تے پٹی ٻدھی رہ۔ کراوا تے حاجی فراز بکھے ناہ رنگوں۔

ایں وچالے شاباں دے ݙو جاڑے ٻالاں ءچوں ہک مر ڳیا تے اوندے ٻڈھے سورے وی قبر کوں ڳل لا گھدا۔ تریجھے سال موچیوال ہک دفعہ ولا چھتی کریہ دے چک ءچ آیا۔ وساکھ ءچ لوکاں ان کیتے ولا وانڈیوں دو منہ کیتا۔ شاباں تے اوندا مصالحہ وی اپݨا نصیب کماوݨ درابھݨ ء۔ لو دا اجاں ڈوجھا ڈینہہ ہئی جو جھوک مہاݨا گرا جت تے کوڑی ہوت دے مڈھ کھڑی کݨک تے تݙی انگوں آ پئے۔ ایں دفعہ شاباں لو کریندی ہئی اتے اوندا مصالحہ ڈاچی تے ڈھویاں ڈھوندا ہئی۔ اج اے ڈیکھ کے شاباں بہوں مونجھی تھئی جو مٹھو خان دا کراوا بݨا کھڑے تے او لیہاراں کوں لئی ڈیندا کھڑے۔ مٹھو دے متھے لڳݨ تے شاباں دی ہمت نئیں پئی تھیندی۔ ٻس ہاں تے وٹا رکھ کے آپݨی واری تے لئی گھنݨ آئی۔ مٹھو وی شاباں دو ݙیدھا ریہا۔ بھلا اڄ چہرے دو تھولا تے باقی وجود دو زیادہ ݙٹھس۔ شاباں اوندیاں اکھیاں اچ لوبھ ݙیکھ کے ولا اوندو نہ ݙٹھا۔ مٹھو اونکوں ٻنہاں لئیہاراں توں زیادہ لئی ݙتی۔ پتہ نئیں کیوں شاباں۔ اپݨی کھٹی سر تے چئی اپݨی کلہی دو ٹر پئی۔ تریجھے ݙینہہ مٹھو شاباں کوں لئی اوں ویلے ݙتی جیرھلے یکے لئی ہار لئی گھن گھدی تے نال اے وی آکھوس شاباں جیکر میݙے دل دی آس پجا تاں چار ٻوریاں پیلی کݨک دیاں ݙیساں۔ میݙا منجھا کالے ککر دے لموں پیا ہوندے کس حلاہی وی مٹھو آکھا۔ شابا اوندے منہ دو تر تر ڈیکھن پے گئی۔ مٹھو دے چہرے تے ولا ولا حاجی فراز دا چہرہ آویں دا ہا۔ اونکوں سمجھ نئیں پئی آندی جو اے مٹھو ہے یا حاجی فراز ہے۔ اج او جیرھلے اپنی لئی چا کے کلی دو ویندی پئی ہئی تاں اونکوں اپنے چارے پاسوں حاجی فراز تے مٹھو نال نال آندے ڈیجھدے پے ہن۔